Himiýa meselelerimize dowam edýäris. On altynjy sorag. Eger X iki O birleşmesiniň massasynyň ýetmiş prosenti X bolsa, X-iň molýar massasy näçä deň? Şular ýaly soragda nähili işleýäňiz? Aýdaly, X iki O üçimiz alýuminiý iki O üç

metalynyň özüniňki iki köpürtmek ýigrimi ýedi ýagny iki sany alýumin bar şoň üçin olam aýdaly bize bärde ýetmiş prosent diýip berilen berilipdirde ýetmiş prosent ýöne bärde e, meselem diýip görkezimde bärde bizde alýumin däl şu taýda

Bärde berlipdir, XXO birleşmesiniň massasynyň ýetmiş prosenti X diýýär. Ýagny iki köpeltmek X-imiz deňdir ýetmiş prosent bolar. Bärde näme edýäs? Atanaklaýyny köpeltdik diýýäs şu taýda. iki x goşmak kyrk üç on alta köpeltsek kyrk sekiz. Skobkada köpeltmek ýetmiş deňdir iki x köpeltmek ýüz.

Alty x üç ýüz otuz altyny alta bölsek, üç taýdan x-imiz deňdir elli alty gram çykar, ýagny x-imiziň bir moly elli alty gram diýmek. On altynjy sorag şundan ybarat. Ilki näme etdik bärde? Ýagny, eger x-iň ýerine bir element bolan ýagdaýynda biz mysal nädip işlärdik? Şoň ýaly göz öňümize, göz öňümize getirdik-de aňsat bolar. On ýedinji soraga geçýäs. Kyrk iki bütin ondan alty gram NX üç gazy kadaly şertlerde on üç bütin kyrk dört litr bolsa, X-iň atom massasyny hasaplaň diýýär. Ýagny şunuň şunça gramy kadaly şertlerde şunça gramy şunça litr. Kadaly şertler bolanda başgaça iňlisçe STP diýilýär muňa. Standart, standart temperature and pressure, ýagny temperatura bärde nol gradus, basyşymyzam bir atmosfera bolýar. Şu taýda bir zady ýalňyşmaň, kadaly şert bilen otag temperaturasy tapawutlydyr, ýagny ka, e, kadaly şertlerdäki temperatura nol, otag temperaturasy ýigrimi bäş gradus. Oň üstünde ýene durar häzirlikçe. Bu söz bulaşdyrmazyn muny aýraýyn. Garaz kadaly şertlerde biziň bir düzgünimiz bardy. Islendik bir mol gaz näçe litrdi? 20,14 litre barabardy. Birinji proporsiýamyz ýazýar. Ikinji proporsiýamyz näli ýazýar? Eger bize bir zadyň massasy berlen bolsa, şonuň molýar massasynyň üsti bilen moluny tapyp bileris. Ýagny molumyzyň formulasy N deňdir massa bölmek molýar massa. Bize mälim bolan şu gramy mola geçmeli. Aýdaly şu taýda näçe mol bolsa, Şunymyz biziň onçutin ýüzde kyrk dört litr diýmeli. Indi biz şu taýda şunymyzy mola geçireli. Şu taýy käzmol mola geçirip dowam edýäs. Endendir masamyz näçe? 42,06 gram. Malýar masamyz azodyňky 14. Bärde berlen 14-de 3 sany x bolan üçin 14 goşmak 3x diýýär. Şuny alyp şu taýy goýýan men.

Ýigrimi iki teň ondan dördem şuňa köpeltmeli bolýar. Ýigrimi iki teň ondan dört şuňa. Ýagny ýigrimi iki teň ondan dört köpeltýäs. Kyrk iki teň ondan alty ýokarda. On dört goşmagym üç x. Bärden ýagny şuny beýle bölmek et geçirseňiz, soňra atanaklaryny köpeltseňiz garaz, bundan aňyrsy matematika degişli. Ýagny x-imiz deňdir 14 19 gram nol çykýar. Bäh, iň esasy zat näme? Iň esasy zat dogry proporsiýa gurmak. Oň üçin hem birinji şunymyzy ýazmaly biz. Bizde haçan ýazýas muny? Eger-de bir gaz we kadaly şert diýen bir zat berse, şertinde soragyň, hökman şu proporsiýany ýazýas. Soňra litriň aşagyna litr ýazýas, moluň aşagyna-da mol ýazýas. We Proporsiýa edýär. Jogabymyz çykýar. On sekizinji soragymyz birleşmäniň prosent düzümi. Şo barada görelim. Alýumin sulfat birleşmesindäki elementleriň massa boýunça prosentini hasaplaň diýýär. Ilkinji nobatda näme edýäs? Şu taýda bize berlen bolmaly, berilmändir. Ýagny alýuminium periodik tablisadan görseňiz, molýar massasy 27, kükürdinki 32, kislorodynkam 16. Ýagny gram mol hemmesem. Indi näme edýäs? Bärde şunuň jemi ýagny molýar massasyny tapýas. Şu birleşmäniň Alýumin. Iki sany alýumin bolany üçin ikä köpeldýäs, ýagny iki köpeltmek ýigrimi ýedi. Goşmak. Bärde SO dört we skobka bar, oň daşynda-da üç. Ýagny üçi hem şuňa köpeldýäs, üçi hem şuňa köpeldýäs. Üç sany kükürt bolany üçin üç köpeltmek otuz iki. Goşmak. Üçi dörde köpeltsek on iki, on iki köpeltmegem on alty. Ýagny şulary goşsak

Bolsa, mysal üçin, alýumin hasapdaly. Alýumin iki sany alýumin bolan üçin iki köpeltmek ýigrimi ýedi diýýär. X prosent bolar. Şu taýdan üç ýüz kyrk ikini X-e köpeldýär. Deňdir ýüz köpeltmegem 2 köpeltmek 27 ýagny. Köpelýär 100. Şu taýda 342 ni deňdiriň sag tarapyna bölmek edip geçirsek, x-imiz deňdir 28,07 prosent bolar. Muň başga usulam bar. Alýuminiň hasaplanymyzda nädip hasaplap bileris? E, aslynda şowzat, ýagny Şeýle drop ýazýar. Molekulýar massaň, ýagny birleşmäniň jem molekulýar massasy gram 340 gram. Soňra alýuminiňki 2 köpeltmek 27, onam 100-e köpeltýär. Şu taýda men ýazaýyn massa prosentiniň başgaça formulasy. Şeýdenimizde da ýene 28,07 prosent takmynan 28 diýen şo jogap çykýar. Gysgaça formulalaşdyrsak muny nälik edip biler massa boýunça prosent deňdir aýdaly elementiň massasy element massasy köpeldýäs şol element näçe sany bolsa aýdaly n sany bar bärdede jemi birleşme jemi birleşmäň massasy birleşme Araz düşnükli köpeldýäsem 100 Bu formula boýunça bu da özümiz proporsiýa boýunça tapdyk. Indi alüminiý bar. Şu taýda kukurdy kislorodam edil şoň ýaly aýratynlykda tapaýmaly. Meselem, şu taýda kukurdymyz üç sany bolany üçin üç köpeltmek S bolýar, ýagny üç köpeltmek otuz iki, ine şu. Şuň iki köpeltmek ýigrimi ýediň ýerine şuny goýýas, şonda kukurdyň prosenti çykýar. On iki köpeltmek on alty kislorod, oň ýerine-de şuny goýsak, kislorodyň prosenti çykýar. Gysgaça beýleki ikisiniň prosentini size goýýan. Onda dokuzynjy soraga geçýäs. On dokuzynjy soragda näme diýýär? Baraks mineralynda bor elementiniň we suwuň prosent gatnaşygyny tapyň. Biraz çylşyrymly mysal bärde de hemmesini aýratynlykda zat etmeli. Şu taýda biziň e, Barat mineralynyň mineralynda bor elementiniň we suwuň prosent gatnaşygyny tapyň. Näçe jemi molýar massasyny hasaplaýarys ilki.

Şonda bolanda hasaplap görsek üç ýüz segsen dört gram bolýar. Gram mol. Baraks mineralynyň malýar massasy şu. Şimdi bizim e, formulamyz boýunça gelin şunam proporsiýa boýunça işläp görkezeýin.

Indi suwuňky nähili tapýas? Suwuňkam edil şoň ýaly. Birinji proporsiýamyz nämedi biziň? Üç ýüz segsen dört ýüz prosent bolsa, näçe gram suw bar? Sekiz sany on sekiz gramdan bir suw molekulasyňky sekiz sany suw bar, ýagny sekiz köpeltmek on sekiz diýýäs. X prosent. Şu taýdan atanaklaýyn köpeldenimizde suwuňky X-imiz takmynan otuz ýedi ýarym prosent çykýar. Ine birleşmelerde ýagny elementleriň massa prosentini elementiň hem bolup biler birleşmäniň içinde suw birleşmesiniň massa prosentini hasapladyk. Ählisi bir logika bilen işlenilýär. Indiki soragymyza geçeli. Ýigriminji sorag. Ilki molekulýar we empirik formula men düşündireýin. Aýdaly, meselem, S6H6 şuň e, molekulýar formula bolsa şu molekulýar formula. Şunuň emprik formulasy şuň iň sada görnüşi ýagny hersini alta bölsek CH bolar. Şu sada forma emprik formula diýilýär. Tapawudy kyn däl, muny düşünensiňiz diýip umyt edýän. Muny geçýäs. Indi şuň ýaly soraglar näle işleýär? Semizden biziň 0,5 mol bar diýe we haşymyzdan hem 1,25 mol bar diýe. Elementlerinden ybarat bolan birleşmäň empirik formulasyny tapyň. Şunda bolanda e,

Ýagny bir ýigrimi bäşi nol bäşe bölsek iki ýarym bolýar. Semiz bir, haşymyzam iki ýarym. Indi munam bütin san etmek üçin hersini ikä köpelderis. Şonda bolanda S iki, H bäş. Bu biziň emprik formulamyz bolýar jogabymyz. Ýagny tapawudyny düşündirdim molekulýar formula näme, empirik formula näme. Häzirlikçe şu 20-nji soragda durýan we galanyny soň dowam eder. Sag boluň, saglykda görüşeris.